re na le two years yanong re ntse re re re kopa gore ga e le gore ke sengwe ga e le gore go na le bothata ka transformer e ka gore la re ga le na material a rona re ithekele ba gana gape ga re ithekele ga ke itse yanong gore yanong ga ba gana gore re ithekele ba re re shebe kae
In Makgetllaview, approximately we are having 500 households. I'm not talking about people, I'm talking about households, approximately 500. ke jone bothata ba rona bo gompieno re tlile mo go bone re re kopa gore yanong ka gore la gana gore re itekele transform re kopa le ireng botoka re tswafa ka dikarabo tse di siameng go ka gale ke motse o montšha motse o mo tlase ga bo ramakgetla re na le bothata ka gore bona mo escom yana re le community ya makgetla escom o re feitse gantsintsi escom o tliatla ka ko go rona ka kwatla gore kopa gore um re leke gore rona re tlatseng difomo ra tlatsa difomo batla go di collecta difomo tseo ga ise re kry-e karabo ya gore difomo tsa rona di heletse kae tsa ba ne gote ba connectile illegal yaanong gompieno ga re tlile jaana re tla re setse lekwalo le ne re le kwadile maloba lekwalo leo due date ya lone ne le di-twelve tsa labone o re tswang ko go yone re kopa escomo gore a re thuse ka go change transformer ya e tsenyang ka kwa gale e nyenyane ha e le nyane yana e, e lasta two days ela ba etsa go e replace uh, issue ya motlakase it's a very painful one it's a very painful one we have been sent from pillar to post ka issue ya motlakase escom comes today immediately after they leave uh, the pole motlakase o ba sala morago sala o tsamaile we wonder what is the problem So all that we are calling for is a long lasting solution. Now the last time motlakase o tsamaya o tsamaile four days back. Eskom re mo kopile makgetlho go itlhelela yanong gore yanong re igroupe gompieno re tle mo go ene. Puo tse a di buang ga maitato a gage ga re a utlwe. Ga re utlwe gore o batla gore re a reng. Re tlile mo Eskom gompieno re re enough is enough re kopa ba ye go re tsenyetsa transformer e e siameng kwa ga e le gore ga bana size ya motsole ba leke bogolo go di dabola mo dipaleng ke raya gore ke yone ao bagaetsho re na le bana re na le masea ka kwa re na le bagodi ka kwa ba tsaya di-injection ba tsenya di-injection mo, mo di-fridging um bana ba studia ke, di, ke nako ya di-exame bana ba bala ka mahihi

re treatiwa ga kitse jaaka eng ko rra re enough is enough escom a emelele a ye gore direla jaaka a tlamela metse e mengwe e e mabapi le rona ka kwa ra iponela gore escom a se gore a palelwa ke gore ga a batle mathata a rona ke motlakase ko ma- ko makgetla ga go lekana ke na le cratche ko ko makgetla ra sokola re tshwanetse re apele bana re tshwanetse re go reka digase re bona gore bana ba batho ba ja re hetsa matsatsi ka nna beke re sena motlakase all that we are saying as citizens of this country as baagi ba magetla we are requesting to be assisted ka motlakase like all the other communities he's going in and out of the office now o fetsa go tswa nowa ro batla di-reference tse re di sendang

re reka digase ya ka re tshedile ene le tsone kana di safe digase tseo jaanong re lela thata ka motlakase gore re thusiwe ke escom ka motlakase o tlogele go nna ntse o tla o bo o tswa o tsamaya o tla o tswa o tsamaya ene tota re bona ba sa re direle sentle o kgonne go boela mo go rona re tumane jaaka ntse a re solofeditse yana gore wa founa mo ofising morago ga sello se se tona se sa rona sa motlakase le gore ba ye gore changela yone transformer yaka e phela ithunyana ba re ntse a rra a re ba tsere leeto ba technician ba ile ko lectimberg ba ile go sheba e ka reng e feta e ntse e re sokodisa yaanong ke nagana gore magoko a gage go fitlha ga jaana o nkopile nna gore o tla keep-a communication le nna gore ke kgone ke boele ko morahing ke ba bolelele gore go diragala mme ditiro tse tsotlhe tsa transformer tshwanetse di diragale gompieno ka puo ya gage re a lebogao go itlha ga jaana it is uh, it will not be in the interest of anyone really for Eskom not to to respond in the favor of uh, the resident. But we will do what other residents of this country are doing. We'll take to the streets, coupled with other avenues that are provided by the institutions of the state. jaaka bua gore gompieno ana ba lectimberg re mo o re hile gompieno jaana afternoon ka dinako tsele tsa bofive kwakwa ga re sa ba bone o tla ba mo founela gore re itse gore ka moso motshegare re tla be re bona transformer e tla go tsenngwa go raya gore ka mantso a mangwe ke 24 hours fela re bona go re tswetse mosola go heta matsatsi a otlhe a hitileng a le ga ne re tlhola re tla ga ka kagiso hela re pheka dikoloi sentle gompieno re phakaregile ke gone re kry-ang dikarabo tse di ntseng jaana tota matsapa a rona re a lebogela lebogela le ba botlhe ba ba re sapotileng e re tswetse maungo kgang ya gompieno moraga lobaka